E madume bagaetsho ke wa lona basimane bogopane gompijeno ke a le tsholela ke le tsholela masutsa ke le tsholela tse di monate tse di phophomang amogelesegang mo kgatisong eno ya bogosi kope gompijeno ke le tshwaretse setlhogo ke seno sephiri sa koma. Ke tlile go tlhagisa sengwe se badimo ba ntaetseng sona gore ke se dire. Ke simolotse ke ke le fa lemmenyana kwa tshimologong mme jaanong ba re ke le tsholele. Ee, nako e gorogile ya gore ke le tsholele sentle ke ke se ka le fa manathwana. A re tseneng mo kgannyeng ya rona ka botlalo. Sephiri sa koma, kgatiso eno re e dira mo kgweding eno ya Lwetse e tlhola malatsi a le lesome, mme tota ngwaga ke wa wa makgolo mane some le bobedi le bongwe e go ya ka ka almanaka kgotsa khalendara ya Ancient Egypt, mme ka ngwaga wa seeng ke ke letsatsi la bolesome kgwedi ke ya October ngwaga ke ona wa kete pedi le some pedi le bongwe. A re tseneng mo go yone, sephiri sa koma, sephiri sa koma ke eng? Jaaka le bona fao, ke, ke, go na le sengwe ke se, mme gongwe batho ba bantsi ga ba itse gore seo ba se lebileng ke eng. Se o se lebileng hano, setshwantsho, se bontsha, e, karolo ya legano e e bitswang, e, lelengwana, gano ha, fa tlase fa. Ke le, ke lona lelengwana le. Kere, e seng fa godimo fa. Fa godimo fa ga se lelengwana. Lelengwana le ha, ke lona lena. Ke lelengwana ka ntata gore ke, ke leleme, mme leleme lena le, le, le a katakata, le, le lebeletse kwa morago, kwa morago ga, e, thamo. Okay so ga o ja dijo di tsena fa di fitlha di di fitlha di pakelelana mo mo lelemeng le and then di imetsa leleme le di be di wela ka mo mogolong di leleme le ke lona le le dirang tiro ya go wetsa dijo ka mo mogolong ebile le dira tiro ya go netefatsa gore mowa ga o tsena go tswa ko mo magalapeng kwa mo godimo magalapa o tsena wa kgona go tsena mo phatlheng e e tsenyang mowa go ya ko mafatlheng. Mme ebile ke lona le netefatsang gore ga re bua phatlha e lentswe le tswang mo go yona ga e thibege akere. So leleme le le botlhokwa le kgotsa lelengwana le, a re tsene mo kgannyeng ya rona ka sephiri seno sa koma. Ke eng sephiri sa kono? Re bona ditshwantsho ka ditsela tse di farologaneng mo meetlong kgotsa dingwao tse di farologaneng mme ka moetlo wa kwa India ba bontsha modimo wa bona o ba mmitsang Vishnu a le mo setshwanong sa noga, mme ebile kwa morago kwana mo morago ga tlhogo ya gagwe go le noga e e leng ditlhogo di le di ka nna tlhano. Ka dinako tse dingwe ba e bontsha e le noga e na le ditlhogo di ka nna supa. Mme fana o na le mmele wa noga. Mo nakong e e tlang re tla kgona, re tla tlhalosa ka botlalo gore Totatota ke eng go dirwa jaana? Um se sengwe gape ke gore kwa kwa Egepeto wa maloba kwa komeng eh go bontshiwa rara a lefana rara o bontshiwa jaaka a a rwele noga yona e ya cobra mo tlhogong um Mme go bontsha a rwe le tlhogo ya gagwe e le tlhogo ya phakwe or phakalane. So se re tla se tlhalosang mo nakong e e latelang gore bokao jwa se ke eng, goreng a rara a na le tlhogo ya phakwe kgotsa phakalane. A re tswelele pele. um mona re bona diagram kgotsa tshwantshiso ya karolo eo ya mmele ke sa tswang go le bontsha yona mo leganong e ka sekgwa e bitswang epiglottis lelengwana mo bo hibidung mo mo setshwantshong se se kwadileng laryngeal skeleton E bontsha lelengwana le go tswa ka kwa morago ga morago ga tlhogo, mme le lebega o ka re e kete ke ke se ke senno sa bogosi. Re se e le ntse jalo lelengwana le o ka re senno sa bogosi ke mo dikakanyo tse dintsi tsa e tsa seseto kgotsa go setiwa ga dinno kgotsa ditulo di dirwang ka teng, kakanyo e e tswa fa. Mme lelengwana le le dutse mo godimo ga e kgokgotso, e seng mogolo, kgokgotso. Go na le dikarolo di le pedi ga go tla mo mmetsong mo. E nngwe ke mogolo o o tsayang dijo o di isa kwa mpeng, kgokgotso ke e e tsayang mowa o isa mowa kwa mafatlheng. Kgokgotso ke eno e e bitswang trachea, ke yona e lelengwana le re le bitsang epiglottis le dutseng mo go yone. And then ka mo letlhakoreng lena re bona tshwantshiso ya yona karolo ya mmele mme re e bona go tswa ka fa letlhakoreng. e ka fa letlhakoreng wa bona mona e kwadilwe gore ke epiglottis kwa godimo kwana ke yona karolo eno yotlhe e um mme mo fa tlase fana go na le dikarolo tse di rileng tse di tse e leng gore ke dikarolo tsa um voice box kgotsa e bitswang yona larynx akere kgotsa yona glottis akere um e na le di-vocal cords mona ne and go na le dilo tse di tshwana le bo uh, cuneiform cartilage o tla le tla e bona mo eh ha re ntse re ya pele mo di ke bontsha ditshwantsho fana go na le dilo tse di bitswang uh, cuneiform uh, cartilage or actually tota e ke batla go focusa mo yone ke ba di bitsang corniculate cartilage akere tse di fa godimo fa um so ha o ja e yona epiglottis ya tswalela e ya ribega jaana ha e ribega dijo di be di tsena ka ka mogolo fa kgokgotso ke e fa yona e re bitsang eh, trachea okay a re gateleng pele ee mme yaanong ga o e lebeletse kwa godimo go tswa kwa godimo um le mo letlhakoreng mo matlhakoreng a mangwe kwa godimo e bona e ntse jaana e na le Popego e kete ke pyramid, okay, mme e karo mo gare mo e e dirang e kete ke leitlho. Se jaanong sephiri segolo ke sona se, sephiri segolo ke sona se se gantsi re utlwang batho ba bua ka the third eye, the third eye, the third eye. Nnyaa, the third eye ga e mo tlhogong, le eseng, ga e koo. E, ke bua jaana ka gonne e, ga ntse ke dira, ke ranolela e, mokwalo ona wa, wa kokomeng, o, o ntlisitse fa. Ga wa nkisa gope kwa, kwa tlhogong kwa go teng go na le e, the third eye teng. Ke moo ke lemogileng gore. Oo, ee, badimo ba rona ba ne ba, ba, ba, ba ithuta ka ga karolo eno ya mmele go feta karolo e, tse dingwe tsa mmele, gonne karolo e e botlhokwa thata. Mo isagong re tla tlhalosa gore goreng tota karolo e e le botlhokwa go le go kanakana, mo e leng gore badimo ba rona ba ne ba tsere matsapa a a kanakana go, go ruta lefatshe ka yone. Re, badimo ba rona ke bona ba ntlha, batho ba ntlha ba go ruta lefatshe ka karolo e ya mmele le dikarolo tse dingwe tsa mmele le botlhokwa ba jwa tsone. Okay. E ke leitlho, ke leitlho lona le go teng ke leitlho la Modimo lena. Ke lona le. Okay. Ka gonne e le le na le seabe se segolo mo tlholegong ya motho. Alright. Um, fana le bonna tshwantshiso e nngwe ke ye, e, la kgona bona papiso ke ena, kwa Egepetwa wa maloba kwa komeng, ba e, ba e, e tshwantshisa jaana, ka fa molemeng e, ke diatla tse di, tse di kukileng, letanta ke le mo tlhogong le tshwere mo tlhogo kgotsa ba bangwe ba re ke letsatsi akere mme ka go ya ka kitso ya makgowa e ba e tsayang go tswa mo rona mme ba itira e kete ke bona ba tlileng ka yona kitso e ba file ntho e dissection ya yona. ke sa itseng gore ke view e feng fana lateral or whatever view um wa bona gore letanta le ke le diatla ke tse le tsona di di di kukile akere mme e lebega e kete keng ke yona eh so se re buang ka sona ntse go te ke ke ank wa bona so go teng ke ank eh mme yona so se ba se bitsang ke ank Ke buile ka re mo mo presentation e nngwe ya ka mabapi le seno ke re ke nkga, nkga. A ke re ke nkga, nkga, nkga e e dirang e ya re nkgisa e e se go nkga ga go nkga leswe go nkga ga go hema. A ke re go go goga mowa, nkga. Go nkga ga go goga mowa ona ke ona bophelo. ke, ke bona sephi, ke sephiri sa bophelo. Ke ka moo batho ba botlhe ba, ba ba dirang meditation, meditation otlhe o, o amana le go hema, go, go goga mowa, tsenya mowa ka mo mmeleng, go dirang? Go tsosolosa sona so se ba re, ba se bitsang ba re ke Kundalini. E, re tla e atlhaatlhang mo nakong e, e tlang gore ba, badimo ba rona bona nne ba itseeng ka ga seno. Fano fa re bona setshwantsho se sengwe se se tshwanang le se se mo magareng sena, yona ankh e o kgotsa nkga e e tshwere e dilo ke tse di dikota tse pedi tse re sa itse gore ke nonyane ya mofuta mang ena mme fa tlase fa ke e mongobo kgotsa concavity akere. Concavity ena e bontsha lefelo le le ke eng ke yona e re bitsang ke voice box ke representation ya voice box ke ke mongobo ona mobane and then eh, ankh ena ke yona eh, epiglottis ya rona kgotsa lelengwane Okay. Um, a re tsweleleng pele. Jaanong, batho ba di-secret societies, ba di-freemasonry, jalo jalo, ba itse sephiri se. Ba se itse, eh, ba se itseng yalo ba se matagetsa mo mo mpananeng ba se ba mo mpananeng gore re se bone mme ba itse gore re ka se tlhaloganye Mme ba dirisa ditshwantsho tseo bona ba itseng gore ha ba dira yana ba bua ka ga eng. Yaka re bona monna o wa itsagaleng jaaka Aleister Crowley o mo seemong se a a beileng diatla tsa gagwe a funne ma matswele um mme matswele a na a hunneng o a beileng mo mo diphoning.

eh, in a way o dirile shape ya di-cartilages tsena bona setshwantsho se se fa gare sena o dirile shape ya di-cartilage tse eh, ba di bitsa eh, cuneiform ke tsa yalo ba di bitsa cuneiform cartilages ne uh, kwa godimo mo tlhogong o rwetse hutshi e e leng mo sebopegong sa yona eh, pyramid mme mo go yona o re go mo phatlheng mo ya hutshi e ke leitlho le ba le bitsang the eye of providence kgotsa the all seeing eye. O e rwetse ko tlhogong, a se gore a e rwetse ko tlhogong yana o supa gore e sona se se bitswang the third eye se mo tlhogong, se mo phatlheng gologong, nnyaa ga se mo phatlheng yaka batho ba bangwe ba bua. Sengwe le sengwe se mo mometsong, mo kgogotsong. And then diatla tse tsa ga tse ke dikarolo tse tsa the larynx kgotsa yona glottis akere e bitswang the voice box. And yaka le bona gore e ntse yang ke fetotse tota-tota e tshwanetse ya bo e le jaana ga o e lebile sentle. e boniwa jaana. So ke e fetotse ka e dira yana ka e dira upside down gore e tle e kgone go bonagala gore batho ba rona ne ba bona eng, badimo ba rona ba ne ba bona eng. Ba ne ba bona setshwantsho seno se yaka o bona fana tsona di-cartilages go methapo ena, methapo e. Ke yona e e dirang modumo ha re bua. Ke yona e dirang modumo wa, wa mantswe a, a a tswang ka, ka legano la rona. Mme ba e tshwantshisa ka diphofa. Ba e tshwantshisa ka diphofa tsa nonyane e bang, ba bangwe ba re tsaya gore ke diphofa tsa ostrich. Ga ke dumalane le seo. ke na le go nagana gore gongwe ebile ga se diphofa jalo e ka tswa e le sengwe se se tswang mo letlhakeng ga ise ke ga ise e kgone go netefatsa mare re tla e tsaya gore ke diphofa re amogela gore ke diphofa until re re dira tshekatsheko ka bo rona go fitlhelela go bona gore ke eng tota tota. Um, mme ya ke le bona e popego ya tsona di diphofa tsena ba reng ke tsa ostrich di di mo shaping e tshwanang le e gona fana e dikarolo tsena tsa the uh, larynx kgotsa yona voice box akere okay ke tshepagala e e bonagetse Yaanong, a gompijeno ke le, ke le present-a ka e, melanyana e le, e le mekhutshwanyane ya, ya mokwalo wa e, di-hieroglyphs. A mo go, mo, mo, mo ke sekai sa, se se bontshang gore badimo ba rona ne ba, ba na le kitso e kana kang. Mme ba bua ka se se diragalang mo karolong eno ya mmele. Go dilo di le dintsi tse di diragalang mme hanoha e e bua fela ka tiragalo e le nngwe kgotsa tse pedi. Right. Mme re tla e bala re bale ka se ga rona akere. Mo godimo kwa, mela e fa godimo e e kwadilweng ka bontsho e, ke tsaya gore e a bonagala, e re ke oketse, ke e okeditse gore e kgone go bonagala. Aha, okay. Mela e e fa godimo fa, akere, e ka mo, e kwadilweng ka bontsho e kwadilwe ka tsela eo. ka di-linguist ba ba kwalang ka yone okay mme fano fa re kwadile ka ka puo ya rona and and then ka botala re fana ka e thanolelo ya ya sekgowa ka gore ka ntata ya gore e e puo e, e boima e bokete tota ke Setswana mme ga se Setswana se re se buang gampi jeno le fa bontsi jwa mafoko a le ka Setswana. Um, puo ena e dirisa mafoko a makhutshwane tota, tota a bokopana go, go re tlhagisetsa boteng jwa dilo tse dintsi kwa ntle ga go dirisa mafoko a le mantsi ke ka moo e leng bokete mme le tla bona gore ke Setswana so re simolola ka le re

Ya ka e tlhalositse mo kgatisong e e fetileng re bapisa puo ya rona le e puo eno ya kwa Komeng. Re ke go re, re, go bua, go re, to say something, akere. Na e ka yang e tshwana le la, re, la, meaning an uttering for. kgotsa an uttering ya, re, la kgotsa re, ya. Akere? Jaanong mona ke re, na, santse le mo Setswaneng sentle. Eka pereta. Eka pereta, e, eka ke go khutswafatsa. Akere? Ke go khutswafatsa kgotsa go kgabaganya. O kgabaganya yalo o dira leeto la gago o le khutshwafatsa. Akere? So, an uttering foreshortening the traverse. Akere? Kore leeto lena, pereta. Pereta ke, go pereta ke, ke, ke, ke motsamao o gantsi re, le, lefoko le re le dirisa ha re bua ka diphologolo, di a pereta. Akere? Um, And then e tswela yalo tlotlomatso. Tlotlomatso. Ee. Tlotlomatso ke yona e thoriso eo. Tlotlomatso ana ana ka botlalo mo Setswaneng ke e kaya gore by my word. Mawani kgotsa by ka ana e Praise by the ngosa, sluggish, go ngosa, go tshwana le go ngwasela, ke gona go sluggish. Nosa, nosa ena ke eng? Ke leleme, le a nosa. Ker. Gatla, gatla ke go, ke go, eh, ke go gatelela sengwe e le gore wa, uh, o se gatla yana, eh, either o wa se gatla o se taputa o se gatla o o o se um o ntsha eh boladu kgotsa o ntsha mafura wa se gatla kgotsa o se tobetsa yana wa gatla o tobetsa kgotsa o penya akere re na le mafoko a le mantsi go gatla

Meka ke go etsang? Go mekameka. Akere? Re le dirisa lefoko le mekameka, mme ka le le nosi kwa ntle ga gore le le le boeleditswe go meka ke go ke go e e go tshwaragana le something either go e o se sireletsa. Akere? Um so nka the exchange takes Rra's protection. Okay? The exchange e feng? The exchange e e diragalang mo karolong eno ya mmele e tsaya e, seo seo e leng tshireletso ya ga rara mo go wena rara o teng mo go wena eh di eh, tshireletso ena e bitswang shetla iwe shetla iwe go shetla shetla ke ra itse gore go shetla

ke yona tshireletso. Re tla e re tla e tlhalosa gape ha ntse re tsamaya le nako gore tota tota go diragalang mo karolong e ya mmele. So the exchange takes Ra's protection epicarps. Um, lefoko lena ba re ke dua mme ba tsaya gore ke lefelo ba go ya ka di-linguist ba tsaya gore ke lefelo kgotsa lehelo le le rileng ba le bitsa Duat, the underworld, mme ba a fosa ka ntata ya gore ha o translate-a di hieroglyphs ka tsela e e tshwanetseng o tla bona gore nnyaa ga se lefelo le le kgakala thata le legano le fa leganong mme ga se The underworld e leng gore e samoe ka fa tlase ga lefatshe re leng mo go lone. Ee, go na le lehatshe la badimo ka fa tlase ga mmu o re tsamayang mo go ona kgotsa lehatshe le re tsamayang mo go lona. Le teng le, lehatshe leo la badimo. Mme le mo go rona ka mo mebeleng ya rona re na le e, seo se ka bitswang lehatshe la badimo mo go rona. Mme thuto ya bagolo ba rona, E ne e simologa kae? E ne e simologa ka mmele wa gago. O ne o ithuta ka mmele wa gago pele gore o agegile jang pele o ka itse ka lehatshe le le ko ntle le ka fa tlase ebile pele le ga o ka itse le ka dinaledi. O ne o ithuta ka mmele wa gago. So, serutwa segolo e ne e le mmele. Ke ka moo ne go tweng motho a ko, motho ikitse. Men know thyself. Ike, itse bong ba gago. Um, and lefoko le lengwe ke ba re ke sba sba eh gantsi o fitlhelele gore ga ba buise le eh tumiso e ya bofelo ena e leng tsuanyane ena e leng u kgotsa wa akere so nna ke a e ke a e buisa tsibaiwe tsibaiwe ena e ra ke gore sengwe so se iwe ena e e etsang e dira gore selo se diragale tsiba ke go tswalela akere tsiba ke go tswalela tsiba iwe meaning enclosed hare inside e ba re uh, wusret wusret okay mara rona re bala jaaka ke beile ya ka re e bua gompieno serite serite ke ra itse gore ke karolo ya uh, either bojang e saletseng kwa tlase kgotsa sethite a kere eh ya setlhatsana kgotsa eng so so se ba se bitsang serite sena peduncle, akere? Ke yona karolo ele ya mmele e re sa tswang go e tlhalosa re re ke, re e bitsa re re ke segalo kgotsa lelengwana, yona epiglottis, akere? Um, le tla bona e a, e aga e bi, e bidiwa ka maina a mantsi yona um epiglottis, right? So, e tswela yana, the ex, ya reng, the exchange

tšoya, tšoya e ka tswa e re maybe, maybe properly re ka re those belonging to, those kgotsa that e siame but maybe ka tsela e tshwanetse yana those, tšoya, nta, nta ena e ga e ka fo Setswaneng sentle um e bonwa mo dipuong tse dingwe tse tsa se um uh, Tonga ko eh gate keng Zambia nka um meaning belong right belong belong into right uh, and then lefoko lena ke gab gab or sub seb siba right siba ntse e tshwana le tsiba tsiba um kgaba so re le translate as kgaba lo kgaba keng ke ke thabana ke mmoto one ke mmoto mmoto ona go eh the peduncle that belongs to the small hill ra re eh mo lelengwana le leng teng go kaiwa gore ke ke ke thabanyana right ha o ka bona the the profile ya this area eh o tla kgona go bona gore eh o ka re ke ke mmotonyana ekere this why ba bitsa eh kgaba eh ga o o tshwarwa dikgaba go buiwa ka yona eh go buiwa ka lona lefelo le kgaba ekere

ne mekgati ena akere um mekgati ena e kae um on either side ya so se re bitsang um peduncle ena kgotsa serite sena kgotsa yona um epiglottis go na le mekgati on the left and the right wa bona go na le mekgati on the left and the right okay mekgati ena e ka re ke di scales, ke skull e tshwana le skull that is why bagolo ba rona ba e depict-ile as sekull se se kalang. Re a tswelela, tšoya nta rra, tšoya nta rra, that belongs to rra.

Ne? So e ka feafe meaning feage or it's lift. Right? Eh, maata, maata, maata. Maata eh ka Setswana so se re se bitswang maata uh ke diatla ha di di otlolotswe go isa matlhakore ka bobedi, o otlolotse diatla tsena di le matlhakoreng ka bobedi, seemo seo se bitswa maata. Ha re re motho o maatla kgotsa o maata, re raya gore o etsang, o balanced jaaka sekale. o balanced. Motho o a balanced o na le bokgoni, o maatla. Right? Um, maata, imisa, raholo, ngobo, meko. Right? Raholo, ngobo, mek, eh, fana ya tswella. go na le phegelo fana and then ya tswelela so uh, emisa yaanong ba bantsi ba tla ipotsa gore hey, yaanong um eh, ke a itse di-linguist ba tla e lebelela ba re he monna o o itlhamela dilo um o tsaya kae dilo tse obane tsa di balang ka gore ga di teng foo obane uh, is because di-linguist bona ba bala dilo tse ka tsela e nngwe e farologaneng le nna ke di balang ka yona Dilo tse ding ke di bala yaka ga ba di bala because di nepagetse. Tse ding tsona umm ga ba di bale sentle. Umm goreng ke re Rragolo Ngobo eh Rragola Rragolo Ngobo umm dilengwese gantsi ba bala lefoko le ba re ke ra mobane and then ba bala le le ba re ke ra ee karolo ya ntlha ke ra but go na le ya bobedi Ene, ga e le gore ke Rra o re mo itseng jaaka Rra rona yo kwa magodimong, e, Mmopi, Rraetsho. A, go na le setshwantsho se, sa Modingwana ke yo a, Modimo ke yo o ntse fatshe. Mwa bona? Se a supa gore go bua ka Rra Ene ka sebele. Ga go se na letshwao le le bontshang leo, nnyaa, ga se Ene. Ke Lefoko, kgotsa Lehoko. le le na le bokao bo bo rharologaneng lele. Ra ke leina, gana ke ke lehoko. Lehoko lena le na le karolo engwe engwe holo, raholo. Raholo ke dijo tse di neelwang dijo tsa tsa ntlha tse di tse di neelwang kgosi, akere ke ke moraholo.

the first receiving concavity a kere maate ke ene e mongobo wa ntlha wa go amogela dijo ga di tsena a kere so wa imetswa and then go etsagalang the protections the protections A ke re, Baba, ba e bala yaka, ba e, e balega jaaka ba, ba tlogela karolo ena ya ntlha, ba e bala mmogo le e, nonyane e mo, tumiso ya yona e leng ba, le a. A ke re, nonyane ena le ena, tumiso ya tsona ka bobedi ke ba. Mme yaanong go na le sengwe fana, go na le. e lo leoto ke lena modimo wa lona ke b so ba le tlogela yana nna ke lemogile gore no e ke lefoko le leng le ka sengwe se se farologaneng go na le se ba se buang bona ke baba meaning go go tlhaba ikere e go e baba go etsang e baba theo mo felo le le mo mogolong mo ke motheo, ke motheo wa gago. Theo e na eng ya e baba theo and then ha e baba theo yana meko meko baba theo dia otla ni gogo kuwe right so e e etsang ya dia ha e baba e motheo jaana ya dia and then ga go diega go tla ha eng ha um ha ha dijo akere o tla negogo kowe go diragalang crusted kgotsa go a tsofala wa bona yaka motsofe go a tsofala so ba ba itseng ba ba tseneng kome dingaka ba tla go bolelela gore leso le simolola mo mo mo mometsong mo gogotsong ke ka ntata ya gore ga ntse re e ja jaana over time go diragalang dijo tse di nang tse di masaladi a dijo tse di salang mo mometsong mo di nna crusted and then ha di nna crusted di feleletsa di imetsa lelengwana le re sa tswang go bua ka lona and then kwa pheletsong leso la etegela or le tla ka bonako so um ke ka moo karolo e ya mmele e le botlhokwa ga go dirwa di-meditation Focus ke ke ke eng? Ke breathing. Go a hemiwa. Wa bona? Go a hemiwa le batho ko dikerekeng ba dirisa mantswe a bona go a opelwa. Go a opelwa ka ntata a gore karolo e ya mmele e e e tlhotlhelediwa kgotsa e activate-iwa ke dilo tse di tshwanang le le go opela. e activate-iwa ke dilo tse di tshwanang le go utlwa mmino, e activate-iwa ke leboko, go bokiwa. E rata go bokiwa, ke ka mokgwa o, ke ka moo re bokang dikgosi, ke ka moo le rona re ipokang, wa bona, gonne poko, mmino kgotsa ga ke raya mmino ke raya go opela, di tlholega gona mo karolong e ya mmele. Kwa ntle ga ga karolo ya mmele ga re na poko, ga re na mmino, ga re na ga re na go itse go kgiba yaka Basotho ba bua go kgiba, re dira mokgibo kgotsa go setapa yaka re kgona go dira setapa re le Batswana akere, re Basotho. Ga re na go kgona go dira dilo tse kwa ntle ga karolo e ya mmele. Karolo e ya mmele ke yona tshimologo ya modumo and modumo kgotsa medumo e re e dirisang tsatsi le letsatsi go dira dilo tse dintsi ebile karolo e ya mmele um ke yaka batho ba ko di secret society-ing ba itse ke yona the master mason kgotsa moagi senkge moagi wa senkge wa bona o o matsatseleko akere okay ke tshepa e tlhalogesegile e utlwagetse kgang e ke tlileng ka yona gompijeno Mme ke kopa gore le seke la lebala go subscriber mo channel-eng ya rona le gore le se le seke la misa di-update tsa rona ga re poster di-video. Ga o na le tshwaelo ke kopa le tshwaele mo tlase ga video eno. Dilo tse dingwe ga ke na go di araba ga jaana ka gonne. Ke sa ntse ke le mo leetong la go le tlhagisetsa dilo di le dintsi, gongwe dilo tsa dipotso tsa lona di ka arabiwa mo mo tsamaong ya nako ga ntse re dira dikgatiso. And then ke kopa gore ga o na le kgatlhego ka kopo join-a . Group ya rona mo Telegram e bitswang Bogosi Kupe ke e kwala fano e bitswa Bogosi Kupe mo Telegram and then ke tla then ke tla tsenya link ya teng mo mo description box ka fa tlase ga ga video ena alright Ke lebogile baetsho e funaneng ha ebe kgotso salang sentle go tswa ka magoro ga se go latlhana bagaetsho.